Ber Acholi, Wan kong omyero wakemme ki lweny acel. Omyero wakemme ki lweny acel. Ka aye wacoko jamigo weng nyo lwenyo weng lawang acel, lweny obidugo tek kong botwa. Omyero kong wakemone ki lweny acel, watyeko lweny acel nyo aryo moni ma tye-ni ka wamedone mukene. step by step. Pe wagagu jami weng. Kombedi lweny madit ma tye i Acholi lok ma tye ka cwero cwiny wan matek macalo Acholi en aye lok pa Rwot Acana. Lok pa Rwot Acana kacel ki balalu en aye is the most burning issue. pien kombeddi wan angeyo maber ni rwot acana tye calo kwot pa balalu en aye tye ka gengo nge ma balalu ka wan pud pe wakwanyo rwot acana ki i opic macalo lawi rwodi me acholi ci peko pud obibedo ka nywal kwiti pud obibedo ka medde ki nywal i wang bur. Wutam cwii, dano kitye ka nekogi i apar kare ducu, pe tye nino mo ma rwot acana ongamo doge iye. Jami mapol maraco ma tye ka timme i Acholi pe tye nino mo ma rwot acana oloko iye. Balalo tye ka donyo i kin pingo weng i lobo Acholi weng, gimito kong ka ringo ka weng i lobo Acholi, pe tye nino mo ma rwot acana oloko iye. Co gin ma tye mere en aye ni. Wan waneno yo weng, walwinyo ki tools weng me neno ni rwot Acana oa oko ki i opic calo lawi rwodi me Acholi. Ka mitte ni wan wawer rwot Acana wera, wabiwero kwo cokane ni oko, kit okwale ki coka i Sheraton Hotel ka ma kicwalo ni ocit obuto iye onong ka yweyo ocit okwalo coka ma kimiyo ni myero oume kwede-gu. Co ka dong Rwot eni dong kwale wa cuk ka um mere ma mwa-ni, ci dong lwoki jami ma tye i acoli-ni, wan dong wabigeno en kede nining? Wabigeno en kede nining? Ka dong jami mo keken wa cuk ka dong mito ikwal loko wa cuk ka me i otel ka ma kicwalo i obuto iye cito kwa loko, ee, ngom pa acoli ma kuman matidi moni ma nongo cagwok gamente omiyo inget. cukul unifat kenyo onyo ki i nget bank of Uganda myero ni icat tuku gin mo keken matidi ma dong oneno i acwali myero icat tuku jami weng myero icat tuku rwot ma doge ki laa rwot ma tamo mere pi iye pe tamo ni myero ilweny pi kaka onyo kaka ocung matek tamo pi iye keken ci otuk ma nyutte omyero kong wan wakeme ki rwot enoni ni oa woko calo lawiwa wan wanong lawiwa. mukene ma lwenya pi wan, ma tiyo pi wan, ma loko dwanwa, ma timo mitiwa. Labongo eno ci wan nongo pud watye ka pwodo cet ki odo. Labongo eno nongo wan pud watye ka geno bwoyo ngo acana, Rwot acana dok mere tye calo bwoyo ngo kenyo. Nen nono ni Rwot mere owot kenyo ento kome peke. kome peke loko kwer pe twero cung pi wan ento tamo mere me cato wan keken onyo ngom ducu ki lonyo ducu ma tye i Acoli tamo ni omyero ecat mere acata miti ne tamo cat cato jami cito ka banga oraa i UK nyo i London cito ka timo luxury wan pe wamito rwot ma mito pud banga oraa i luxury nyo i London wamito rwot ma cung ki Acoli. ma bedo kacel ki Acholi kare ducu. En pe pe Rwot ni Rwot mere dong. No, wamito Acholi kikome mucwiny ma ngeyo tekwaro pa Acholi, ma ngeyo ber pa ngom. Mm? Ento dano calo acana gini gineno ber pa ngom calo me acata keken. Eh? Ko itam kong. Kom bedi kaki weng gukwero gukwero Nyankole-ku. kun bene kare weng gukwero Rwandese eniko, gukwero Tutsi eniko ento kun bedi gubino gitye ka onyo i lobo Acholi gitye ka wilo Acholi ki cente gitye ka wilo lutelowa ki cente ni omyero dong guling woko pe gulok pi peko ma tye pi Acholi kun nongo kany dis nyamulenge nyamulenge. kacel ki Rwandese Tutsi eni gitye ka donyo Bahima. Omyero awacci wa atir ni ocwalo kare Northern Uganda guniang lacen i kom i kom Rwandese. Ka onongo guniang oko wa con calo Westerns, Western Uganda kacel ki Central Uganda ma guniango ni Rwandese are very bad people. Eh? Rwandese gin aye gitye ngo? O- Occupants i Uganda. Yes they are refugee occupants kabedo gi pe gimito gi kong ka ring Uganda anywali Uganda ma loko ma bejo ma tego ki nga ki nek gi oo weng ludito ma dongo ma ngeyo te kwaro gi ngeyo secret ki mung ni opoko gin ma rac Rwandese gin ma rac ci ki mito ki nek gi oo weng ka dong we gin gi bin dong gi gi kwere ka tye i lobo acoli ko nen aria calo St Jonjo. wunen ariya calo lweru, wunen ariya calo macakka. Inongo ni Rwandese eni gudonyo ko weng kenyo, gukong ka ringo ko kenyo weng, gudonyo ko weng kenyo. Eh, pe dong giye weko ni kong bedo Waganda, Baganda gungeyo rac pa joni ko. Eh, Nyankole gungeyo ko pien joni gubedo ka disguising calo gin Nyankole, but joni pe Nyankole. gubino gudonyo adonya i Nyankole ka gucako kanne. Joni ka gudonyo i kabedoni, ka gudonyo i Buganda, giloko nyingiko. Eh, kasulegi kono ngangangagi giloko nyingiko weko kinge ni gin Waganda. Man kun bedi tye i Acholi moni tye kenyo i kare mo acwalo mutoka ka yubone. En ya loko lum street eno, rwonge ni en okelo. Kun rwandis mo mere ma ume bor ata ocako lwongo ngeo ni en okelo, mogo dong nyingi tye nyinge Odong, mogo anongo wa pa pa laro ka ca. Dong opoko ki dako dong bedo kunu, ticce me wanga makar i dye lum kunu ki pur dong matek. Dong tye ka nywalo lutinone ko. Coni ka gunywalo lutino gunywalo loko dong i lobo Acholi kwanygi obingayo wako. Wanguko cet gwok ma pud lyet. Acholi diro mukene tye en me lweny, me lweny. I kom ngo? I kom olek dyang eni. Olek dyang eni lweny i komgi yot ma pe larre. Jas joni gimaro cero ka leka. Okwany mere ciba kol ki yat muromo eh, ocito opik kok i pigi. Joni gidugo gikwija ki ka leka ma guol gubilar mere maro pii. Ci gimaro pii gito weng. Kono dok nongo gubingeyo anga ma oonyo yat i pii. Ki bed aonyo mere yat i pii jeriken kit ma kinongo guweko ki pii kiony yat toko iye, cakgi moni ma nongo kiumo wiye-ni kicito kiony yat toko iye gubin gumat guto weng. Wek pe guyel wi dano. Gicwalo ca lokke kwene kono kwene teke waneko joni ki yat, joni pe gubidwogo matwal i lobo acodi. Ento ka pud wuborogi ni Nyangkolena, ee, Nyangkolena, lalek dyanga, Nyangkoleni, lalek dyang pe i Acholi keni, lutino Acholi ma gitwero coyogi me bedo lalek dyang pe. Lok bwolo mogo, Nyangkoleni ne ni in inywalo Nyangkoleni ne abwene. Lok ming Acholi omyero ogik koko, Acholi mo ma onywalo Nyangkole peke, Acholi nywalo Acholi. Acholi mo ma onywalo Rwandis peke. Acholi mo ma onywalo olek dyang eni peke joni odok tugi odok gangi lobo acholi pe lobo me nyibo ming lobo acholi pe lobo me gwoko akan nyo adonyi mo adonyi odok gangi lakodi ming rwodi neka mogo eni ma gamente mogo eni ma dong gitye i gamente dong gitamo ni myero gibed ka misusing nyo giti ki gin me nyweno wi acholi-ni wun wubinyweno wi acholi ma minge acholi pe oto tum dok acholi pe obito tum. wun ginwu ni wubigiko ko cocok-ki, pien teke dong ngato bino ka tuko ki ngommi nongo dong wubino ka bongo maniko eno. In dong lamoni marac dong loyo weng! Wanguko cet gwok malyet, yo me lweny pol. Wubed calo jo mukwano history. An akwano history, angeyo ngo ma otimme. During Mau Mau Rebellion, during Maji Maji Rebellion in Tanzania, i kare ma dong British okelo jo joni gutiyo ki tools weng me lweny weng, kikelo ajwakiko weng, kikelo luyat madoko weng ki i kin gang me lweny. Eh, mogo kicelo ki ki yat mo mere matidi, yat en teko dong ogudo lee poison tuki toya toya i wang pii kuman kionyo ko. Kwara yam olwenyo i Second World War, owacca ni i yo maber ma onongo gitwinyo ki muni eni jamanigi ki ngangagi ni kuro i dog pii cito gimako ambucokke i dog pii, rwo pii nekogi matek gibino dong ka mato pii gicedogi matek co water is life since water is life pii mo keken ma joni guweko i otgi wuony yat to iye yat cibakol dwong ata kenyo twol mogo madongo bene dwong ata idilum kenyo onek twol lok o wukwany kwii. Ngulu yat me i Acholi, yatwu-ni pe omyero obed dok me neko Acholi kekenwu. Yatwu-ni omyero obed me neko en olek dyang eni, adonyi eni, Rwandese eni ma gitye ka lwonge i kom bedo kor ni gin olek dyang, those are Rwandese, eni weng Rwandese, Tutsi, Bahima. Hmm? Gin aye gin dog gup giti lobo Acholi pe ka lok bu- me ming. Kom bedo kiryemogi oko ki pat Uganda weng, kiryemogi oko ki Bantu, kiryemogi oko ki Ankole, kiryemogi oko ka weng gitye ka lak. Kit gin mo, kit lupoya, kit gin ma wigi oballe gimito ni minggi ni gikel i lobo Acholi, mingwu ni wun pe wukel i lobo Acholi, wudok gangwu, wudok tur.